My name is Ratidzo Muchairi and today we bring to you an inspiring story from Brian Bruno Chikuni who is an excellent motor mechanic who specializes in German cars despite being blind. Zita rangu inini ndinonzi Brian Chikuni. Ndakazvarwa gore ra 1983 21 December. Right, ndakakura ndakadzidza kuMashonaland Central. primary level yangu then high school i to go kuvainona high school borodel a level it was a pity ndakadzingwa chikoro vana zononyora a level kubulawayo i did make it zvaasingafungire vanhu vazhinji ndaita masciences mpc ndakabuda ne 12 points dzangu brian ndakamubereka zvakanaka asiri murwere akakura mune zvakanaka akaenda kuchikoro akatodzidziswawo grade one naambuya vake vanozvara inini ndokuzoitawo kosi yake yemakanikai yakamuyamura zvikuru akaenda kusouth africa akanosenza ikoko kwemakore ndakamukicha eh, ndakagara naye ndikamuticha haa mazuva awo ndakanganwa ini akakura zvakanaka aine musikanzwa asi amaziso ake aitonyatsoona akafunda chikoro chake kusvika fom 6 anyatsoona zvakanakanaka ndakadzidza nabruno from

Even now uh, I can't believe kuti saint siri kuona was what happened ndezvekuti ndakauya kurufu kuno kuzimbabwe kwasekuru vangu hanzadzi yamai so pandakasvika kurufu ndikatoviga sekuru vangu but i had a terrible headache that day tange ndabaiwa nesomething pamhanza ndakatanga kungoona zvinhu zvinongopenya penya mumaziso tange fish dziri kunze kwemvura but i thought kuti maybe ihope then uh, i to drive pandarara kuharare because i was in mount darwen ndava ndarara kuharare then we to drive from uh, harare kunosvika kuborder nandina sekuru tingori two hanzvadzi yamai futi wandaigara naye kusouth africa uko so ivo ndovakadriver from harare kunobata paborder saka ini ndakazotora mota from paborder kuti kusvika kujobek but chingobuda mumesina ndangoita blackout mumaziso whilst im driving and i was moving 200 220 ndichifamba and ndaifamba zveshuwa 200 220 but eh, i don't know how kuti ndakacontrola mota sei svika ndamira but ndakamira in the middle of the road after some kilometers but zuva ranga radononyura once the eh, ndingirikini zuva ranyura ndabva ndatanga kuona vandatorigaina eyesight vandaita sei vandatodriver from that point kunobata kujobek no problem then when it was in the morning handichatoona ah, the next day handichatoona ah, ndiko ndaingoona mist chete mumaziso but zuva raiti rakanyura ndaiona ndaitokwanisa kutofamba ndega kutodriver from even south africa to border but uh, of late handichakwanisa ah, kuita saizvo so thats how it started inini pandikanzwa kuti brian achaona zvakandirwadza zvikuru ndakati ko zvino zvafambawo sei Mwana anga abudawo kunze kuti aende kunoshava ndichaomerwa neupenyu asi ndakazongoonawo mukuenda kwenguva nokudzoreredzwa nevanhu mukati mepfungwa takaona zvinhu zvichingoreruka kusvikira tazoona mukomana achikwanisa kubata bata nemaziso ake iwayo muzukuru wangu akaita dambudziko eh, remaziso ndakanzwa kudaro paakadzokera kusouth africa tichangopedza kuviga munin'ina wangu paradzai saka tikatyamadza zvakawanda chaizvo tikati ko manje ichiko chaitika kumuzukuru losing his eyesight was devastating to bruno as he could not believe he could no longer see and he would have sleepless nights with questions no one could answer zvakanditora nguva yekufunga zvakandidya mwoyo zvoti i could not eat kana kurara chehope adzaiuya ndichimbofunga kuti kumashure uku pane munhu wandakakanganisirana naye here is there something that i did kune mumwe munhu something bad but eh, my record was clean muvengi chete pamwe akandirwisa because kana chiri chirwere chamwari chingadai chakaonekwa kuchipatara It took three years for Bruno to accept his new normal of living without eyesight. Ndakazozvigamuchira with time and it takes me almost two three years kuti ndizvigamuchire kuti ndo zvandava it was not easy but ezvino izvi aiwa im okay im free im happy eh, chinongondorwadza nje kuti i cannot move on my own eh, panoda kuti ndiende pamashops ndotoda someone zvino nebasa rake unongoziva kutoti ndiramakanika rinoda kuti maziso uchinge uchiona saka takaramba tichishupika tichingobvunzawo kuti ko iwe zviri kufamba sei kusvikira yazotaura akati a ah, sekuru ndizvozvo ndireke ndichibatsiranawo nevamwe tichiita so asi idambudziko saka takangoitawo encouragement kwaari tichitaurawo naye nehanzvadzi yangu chiti ai ah, kana achikwanisika dzoka kumusha kana wadzoka kumusha uko toonawo kuti tinobatsirana sei Becoming disabled at a later stage in life is usually met with non acceptance of the condition by family members, colleagues, and the society. People start discriminating against the victim, and Bruno was no exception. pandakaluza eyesight eh, vazhinji havana kuzvigamuchira kuti zvoshuwa bruno achaita sei achaona vazhinji even hama dzangu zhinji dzacho dzese hapana akabvuma kuti ndo zvandiri Bruno consulted a number of eye specialists in South Africa and Zimbabwe and all of them could not detect the cause of his blindness. Ndakaenda a lot of specialists, madoctors, recommended doctors, but uh, none of them vakandipa valid information yekuti what is the root cause of poor eyesight even vakandiita mablood test avo whatsoever handina chirwere chandinacho ndakatya ndega kuti even ndakaita operation ziso rachero ndisiri kuziva the root cause yepoor eyesight zvinogona kundinetsa so until now handisati ndaitwa kana operation im just hoping kuti one day ndinoita se ndinoona chete inini kutokutarisai kwandingati handisi kukuonai im just hearing your voice the other eye rekuright iro its completely darkness handisi kutoona zvachose iri ndorinomboti one mbichana but its white

a motor mechanic who is without sight. He runs his own workshop and he continues to grow defying his disability. Uh, 2020
ndakauya kuzimbabwe ndichiti im just coming for kutsvaga anogona kundibatsira maziso then ndakauya kuno kuzimbabwe towards december eh, ndokupa ndaita se ndambotsvaga help but still haina kundibatsira andambonzi ah, namhomzi mbogara kuno since usiri kuona haungadzokere kuye mwoyo wangu waida kudzokera kujobe because ndokwana ndainvesta ndaterera mai kuenda ndangoti aorit no problem then paakabva kusouth africa aita dambudziko rake remaziso akauya akagara pano pamba takatambudzikawo nazvo zvikuru naye takamuona kuti ari kutambudzika nazvo hwanga hwaa upenyu hwongoti anoswera agere or akarara uchitoona kuti munhu akadzamirwa nepfungwa asi takazongoona mukuenda kwenguva kuti munhu anogona kubatsirikawo nepfungwa dzataipiwawo nevamwe kuti iwewo hausiriwe wakatanga kurwara muupenyu After losing his sight, Bruno continued staying in South Africa until his mother told him to come back home. With a lot of counseling, He decided to open a new chapter in his life. Pano patiri pano ndo pamusha pandakakurira ndo pamusha pandakarerwa eh, even pandakaluza eyesight ndakangodzoka pano pamusha pano paruzevha pambuya vangu panapa nokuti ndo pandakakurira ndo pandiri free ndo pane pandingati parutsu pangu akazongoitawo problem yake akasangana nayo ari mubasa make momo yekuti akazotadza kuonawo zvakati nakei then akadecide kudzoka kuzoita restart ari pazimbabwe ndiri madays angu iwayo that was i think uh, january pane munhu anga akastakowo nemota yake unknown vanhu vatadza mota idzo it was a bmw x6 then vandangosvika vandangoita zvandakaita ndakati aura ndimira ndikubatsirei munhu uye akashamisika nezvandakaita vazopuwa futi reference because ndine minister wandaibva kusouth africa kuya kuzogadzira mota kunoko tikazotanga kumuonawo achingoti dzimwewo motikari dzaitosvika kana pano pamba or mafoni aiuya achishedzwa ozonobata bata achitodzoka aitoti ah mufunge nda ndichitobata bata nekusaona kwangu ikoko asi ndanga ndichifila ndichinzwa kuti izvi izvi izvi semunhu aiziva basa rake kubvira ipapo tikazoona kuti zvinenge zviri kutoreruka saka tikazoramba tichingokuridzirana naye kuti horaiti kwawangozvinzwa ikoko enda saka aimhanya achiendawo achinobata bata saizvozvo without sight and a bmw x6 that many mechanics had failed to fix bruno did the unthinkable when he brought the vehicle back on the road so munhu iyeye akanditrace akanditrace akanditrace abva andipa idea kuti no we have to open a workshop was akazoona achindipa mabasa mabhenzi andichiita mawari kubvisa madashboard ese ndoadzosera mawaya one by one ndisingaoni ndinenge uri neassistant paside vanondibvunza kuti waya i color code chii waya i color code chiora chinhu chii chiri ita so ita so ita so tichitohwina hatina kubvira takafoira until even now ndofunga kupfuura kwenguva shoma shoma akutoti a ah, sekuru ndaona patina inokwanisa kundibatsira ah, kuti ndikwanise kutoita garaji rangu and garaji rangu iroro richatongoriitira iko kuwestley kudhuze nekwandinogara kuwarren parkok ndakatoti a ah, iwe ee eh, ndakafara chaizvo Ndasangana nemdhara wangu uyu anonzi Honorable Chakadama. Handiti ka? Eh, then eh, I don't know mfana let's look for a workshop. Tione kuti hatigone kuvhura workshop here muZimbabwe muno. Ndafunga kuti mdhara ari kuita sei? Ari kutamba. Ah, mdhara ari kutamba uyu. Handambozitora serious, but ndakazozitora serious later on ndatoona kuti

ndopanzvimbo patava panapa yakunzi bruno motors akandibatsira kuregister company iyoyo inonzi bruno motors iyoyo its now registered eh, zvese its proper bruno motors zimbabwe kushanda nawo eh, havanyatsoona but vanoshandisa experience eh, zvakafanira kwatinge tichibvisa mainjini tichiita sese tinongachiudza kuti itai so so so zvakati zvakati zvimwe nguva anombofila nemaoko but vanoshandisa experience ha toshanda navo zvakanaka vazhinji vanosvika panapa vanonhingirina vanotoshamisika nemashandiro andinoita vachidza kunzi ndiye ndiye bruno wacho iyeye so ndine maassistant angu andinawo panapa about eh, four ndine one auto electrician nethree mamechanics izvezvi tiri kutodonhedza injini yedu yediscovery land cruiser eh, aiwa tiri kushanda zvakanaka and tinospecializa nemota dzakakura dzisingagadzirwe nevazhinji ndodzatiri kugadzira pano eh, bruno kuti bruno motors iri zita randakapuhwo ndichikura aimboti bruno bruno bruno there was that was a nickname even kusouth africa chaiko andingaenda vazhinji havatomboziva first name yaunonzi brian even garage rekusouth africa yonzi bruno autos eh, so zita iroro kana neniwo ndinorida semabest friends takangoti katingobatane tingotangidza patikasiyira ipapo but nezis driver ndatoe very good assistant ndakutoita ndichigonawo im learning a lot from him

zvinhu zvandakaita ajee zvandaiona handina chandiri kuona ipopa but just kungofila neruoko ndoziva kuti apa pando pane position yechinhu chiri kupinda ipapa the bible says the enemy came to kill and destroy but jesus came so that we could have life the enemy thought he had destroyed the livelihood of bruno but instead he was blessed

Bruno does not have return jobs and his customers are happy with him. Eh, ndiri customer yaBruno. I've known Bruno for almost a year now. Ndakatouyawo zvichinzi bofu rinogadzira mota. Eh, ndakaramba but eh, to my surprise pandakasvika Eh, aya akagadzira mota kudarika vese vandaifunga kuti vanogadzira mota masensitive things ndeta ndega through kufila uh, eh, when it comes to electrical uh, i use some diagnostic tools uh, ndinoita futi key programming key coding eh, reset whatsoever maningirikini apa nemushini saka ndongoudza vapfanhu vangu kuti pamushini pari kunzi pachakati oda chiitai zvakati ndo awo masenzero andiri kuita when it comes to electrical right pawasa pamushini apa mafotcods ari kuapia chii nechii apa So. Mm. Huh? Huh?
Mm. So clear though. ndiri customer yabrunon e, eh, ndane four dzakutokwana four months ndichiuya panapa ndatorifewa nomwe sahuri wangu kuti haa kana uchiti waita chichemo chemota especially yo mabenzi mabm aya unotouya kuna bruno ndo mazvikokota mukuru Vaitanga vana svika pana vasa ndamboita dambudziko naye. Okay, when it comes to wiring eh ndinotoudza pana kuti test ma signal amita yako ne test light rako pane continuity rapo. Most of the cars that they need the German cars. Ma color codes are very important because black vachinyafunga kuti black ndo ground. Mamwe ma Japanese cars but when it comes to German brown ndo ground saka zvinhu zvanenchivaudza so ndinosenza napfana through communication chinhu chakangoita ndimupe mamax ese akamutsa bens eh, geo formatic ndo dzinyowanyowanya dzakabuda asisaone ndikatoti uyada unyepa asi akaimutsa 7 days dzakawanda aitogona kumutsa mota gadzira mota aine foni apa achitotaura kune mumwe hameno kudubai kune munhu aitaura naye achigadzira mota panapa nekudubai and inenamie Bruno has created employment for young apprentices whom he works with at his workshop. He is imparting his expertise and skills to them. Motikari yakauya pagarage ichi idler so I can uh, tell you the problem. Uh, this is mechanical fault. Ndakutodza apana wangu ita zvakati ita zvakati ita zvakati. Zvaita ndongoita final inspection. Zvatopera. Tatosenza basa tatoenda. It's just through communication napana wangu. Chidariyo vachidzidzawo. Was most of vanhu vandinawo panapa ma apprentice.

The only challenge he faces is non-payment of jobs by some clients. So far, mabasa major jobs ese ataita handisati ndane comeback. Comeback handisati ndaiona. Even my complaints mazhinji. Challenge yatinayo chete ndeyekuti we have customers vamwe vacho uh, they don't want to pay they want to drive wakamupa mota asati abhadhara mari yese anogona kuenda abva aendera zvachose haachadzoka so now im looking for pamaissues ekuti vanhu no money no car ndozvinhu zvandakugadzira because nhasi andaane proper uh, reception yangu yekuti uh, anoinvoisa aita sei because yanga iri mari yekuti unogona kuona customer inoyazopeya kwandiri direct eh, pane munhu aifanira anga ari responsible nazvo izvozvo despite that he is no longer cited Bruno wishes to visit one of the seven wonders of the world in Zimbabwe. The favorite tourist destination yangu muno muZimbabwe eh, ndingada eh, hangu kuVic Falls. Ndakambokuenda zvangu ka two days but I'm happy with that place and uh, ndoda kuti ndikudzokere zvekare. In life we all have someone who inspires us and Bruno wishes to meet the head of state president emerson munangagwa e, muno muzimbabwe munhu anondiinspire zvikuru ndipresident wedu comrade emerson munangagwa e, eh, ndingafare zvikuru kuti ndisangane navo tichitaurowo tichivaonesawo zvatiri kuita kupi kunokunze e, tichizadzisa nyange zvido zvavo eh, vachiona mabasa atiri kuita through vision 2030 eh, yavo vakaonawo mabasa edu atiri kucontributa mueconomy i think vanogona kuita se kufara nazvo zvikuru kana zvichitobvira totoda kutoti vatosvika change paworkshop yedu isusu yatiri kuita Bruno's vision for Bruno Motors is to see it becoming one of the top companies in the vehicle servicing business. Eh, company yedu ive nemabranch mahombe muno muzimbabwe i must be up there and it must be a recognized eh, company ndo target yandinayo pa two years to come by brunoyes words of advice and encouragement to persons with disabilities and those without advice yandingagone kuvapa inini ndeyekuti chekutanga vanofanira kugamuchira zvavasangana nazvo nokuti zvauya zvakanangana nevo there is no way yokuti changa chichajamba chichinobata amai vako kana kuti mwana wako kana kuti ani asi chava chakanangana newe so you have to be strong wongozvigamuchira kuti mwari maita zvenyu zvaya zvakanangana neni then from there

handichakwanisa kusenza but still im working without the eyesight experience uh, namwari vari kunditungamira and im still working im surviving ndikutomaneja kuendesa mukadzi wangu kuchikoro even nemwana and uh, zviri kuita